Türkmen aýdym saz sungatynda täze ýyldyz dogup gelýär. Garşylalyň!

Men kim seň üçin diýen klipde dawasyny çözýänçä, geliň onuň özi bilen ýakyndan tanşalyň. Zübeýda Seýidowa bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylyň mart aýynyň ýigrimi dördüne Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynda dünýä inýär. Iki müň on bäşinji ýylda aýdym-saz bilen meşgullanyp başlaýar. Aýdalynyň şu gezekki sanynyň hemaýatkäri Instagramda Trend ýoly TM akkaundy. Mähriban ildeşler siz Trend ýoly TM akkaundynyň üsti bilen Türkiýe döwletiniň islendik internet magazinlerinden islän harytlaryňyzy sargap bilersiňiz. Hemmäňize salam! Aýdalynyň ýene-de bir täze sany siziň bilen. Aýdalynyň bu gezekki myhmany türkmen estradasynda täze dogup gelýän ýyldyzlarymyzyň biri, zehinli aýdymçy Zübeýda Seýidowa. Men kim seň üçin, sen ýagdaň üçin, Ýat boldukmy indi bir-birimiz üçin. Zübeýda salam Aýdalda hoş gördük. Salam, sem şu gepleşigiňize seýläp çagranyňyz üçin sag boluň. Zübeýda aýdala sen näme üçin çagyrandyr söýdýäň. Bilemok indi biläýmesem. Sebäbi sen bara gowy uruşýan ekeniň şoň üçin çagyrdyk. Beý klipdaky dawaň çözüldi dämi. Haýsy dawa? Uruş dawasymy? Hawa. Men seň üçin Kim näme? Men kim seň üçin? Kim sen meň üçin? Ýok, men kim seň üçin diýen klibiňdäki uruşly dawaňyz. Entek ikinji seriýasam barmy? Aý, pikirlenýäs özä. Tüweleme.
Ýa indiki aýdymlaňda temany azjyk üýtgedýäňizmi? Tema üýtgeýär. Ondan başga-da bir uly klibimiz bar nesip bolsa. Ýaşy şo Elis Production bilen hem-de Şatlyk Sopyýew bilen bir birnäçe kliplerimiz üstünde, täze aýdymlarymyz üstünde şu wagt işlenýäs. Nesip bolsa. Aýdymlaryňy kim işleýär? Aýdymlarymy häzir Mekan Kakaýew hem-de şol Bky Media Show bilen täze aýdymlary işleýäs. Indiki aýdymlaňda da onda üstünlik arzuw edýäs. Sag boluň. Zübeýda, gepleşigiň başyny nauşnikli rubrika bilen başlaýas. Bu rubrikada sen nauşnigi dakýaň gulagyňa. Men söz aýdýan. Sen şony agzymyň hereketinden bilmeli. Bolýamy? Aýdym peterak goýsak bolamsoň. Ýok, eşdilmeli alla soň. Eşdilmelimi?
Aý bolma.
Görogly. Näme?
Görogly. Owadan.
Arçalyk.
Ikilikçi.
Michael Jackson.

Telefon.
King Kong. King Kong diýem ol. Hey ay.
Aydym şey.
Adamçylyk. Yok zat. Yıllım.
Sensiz. Kamera. Habib. Coca-Cola.
Näme?
Kukariku diýjek bolýa. Coca-Cola. Kuwa
Şony berýär-de şu. Coca-Cola.
Kuwa
Huwa huwa diýdi.
Su berdi ýaňyzmy? Ýok, su berdi ýok. Boldy indi, çykaraý. Çykaraý indi, çykar. Çykaraýynmy?
Hawa, hawa. Bildimmi? Iki sanjagym bildiň öýdýän. Ýa iki ýa üç. Şeýlemi? Zübeýda, meň bilşime görä, siziň maşgalaňyz medeniýet, sungat bilen baglanyşykly maşgala. Indi şu sen näme üçin sungatyň aýdym-saz ugruny saýladyň, aýdymçylygy? Näme sebäpden? Bilýäňizmi, Merdana, şol biziň maşgalamyzyň hemmesi şol işleýän ugurlary saýlan medeniýet-de biziňkiler. Şonuň üçin, ýöne medeniýet bolanda-da. Medeniýetde-de ugur kän-dä. Ugur kän. Muzeý, kitaphana, Birinji nemesi ugrumy sürüp-de, maşgalamyza oýunça şu ugry, ýöne doganlarymyz şol maşgalamyzda näçe adam bar bolsa her haýsy şol bir saz gurallaryny çalyp, şolar mugallym medeniýeti ugrunda hemmesi medeniýetde işleýär. Tatanam şo kakam pahyram şo näçe saz guraly bolsa hemmesini çalýardy-da. Şonuň üçin ýaşlykdan şo maşgalamyz, şo medeniýet ugrunda, şo sungatda gezensoň, aýdym-sazy höwesleräp aýdymçy boldum. Seň jigiňem, Azamat Seýidowam darbaçy, şeýlemi? Hawa. Ha, menem başda sirk ugrundandym, ýöne bilemok, aýdyma höwes döräp, soň aýdym aýtdym. Indi häzir aýdym aýdyp darbaçylyk edip bilersiňmi? Aý, ýok.
Geç dur.
Eger konsertde şeýle gurnamaly bolsa? Şeýle, ýok, uje. Ünsüň bölünýärmi? Ýok, ondan däl, bilemok men, çekinýänmi, birini saýlaýyn diýýän-dä.
Men kim sen üçin diýen klibiňde uruşly söweş sungatynyň ýerine ýetirilýän ýerlerini gowy ýerine ýetiripsiň. Sag boluň.
Şol keşbi, şol roly özüň ýerine ýetirdiňmi edil şo wagt urşulýan ýerini ýa-da dublýor ýerine ýetirdimi? Özüm ýerine ýetirdim. Tüweleme.
Diýmek onda senden gaty seresap bolmaly-la? Hawa, oýlanyşykly soraglar bermeli. Gaharyňy getirseň uraýmagyň bar-da, şeýlemi? Gaharymy getirmeli-dä.
Zübeýda, ýagşy bilen söhbetdeşligiňde maşgalaňmy ýa-da sungaty saýlaýaňmy diýende sen arkaýyn sungaty saýlaýan diýipsiň. Näme üçin sungaty saýladyň?
Bilýäňizmi Merdana, sungata näme diýsemkam, uje men bar ünsümi, durmuşymy şol aýdyma berdim-de, dogry dälmi? Şu aýdym sungatynda, sungatda bir yz galdyrman isleýän, bir belli bir derejä ýetmän isleýän, ýöne edil sungaty saýladym diýende men maşgala boljak ýa diýme, Däl ol. Ony hiçem ýalňyş pikir etmeli däldi. Belki men saýlan adam şo sungatym bilen kabul eder dogry dämi? Belki uje sungatym bilen kabul edendir. Belki indi eder. Ony her näme her tarapa çekäýmeli dälä. Uje giňişleýin seretseň onda many kän. Men umuman şeýle diýip aýtdym. Men aýdym sazy gowy görenim üçin. Hemme erkegem mysal üçin aýdymyň goý oňýak diýmez dogry dälmi. A birden diýse näme? Birden diýsem şo wagty pikir edäýmeli. Ýaýam çözüldimi? Muny aýtmaýyn.
Bolýa onda gaharyňy getirmäýin. Ýalňyş diýibem bir görüň diýip.
Ýalňyş diýibem bilmerin. Erbet uruşýan ekeniň. Şoň üçin diýibiljek däl. Gaty dogry. Zübeýda Näli? Gowy.
Oklanmakdan.
Zübeýda, YouTube-da e, Men kim sen üçin diýen aýdymyň teswirlerine seretdim. Näme üçindir teswirlerde meşhur aýdymçy Jeren Halnazarow bilen seni deňeşdirýärler. Özem Beýleki zenan aýdymçylar, meşhur aýdymçylar Amalia bilen däl, Firuza bilen ýa Mähri bilen däl, Selbi Tuwakgylyjowa bilen däl, imенно Jeren Halnazarowa bilen seni deňeşdirýärler. Näme sebäpden? Uff, ýene-de Jeren, Jeren, diňe şoň gürrüňi-dä. Adamlar maňa şeý diýdirjek bolýarlar. Ýöne men ony diýmerin. Men Jereni gowy görýän, sungatyna hormat goýýan. Biziň hiç hili meňzeş ýerimiz ýok. Stilimizem, aýdymymyzam, klibimizem. Beýlesine seredende, meňzedende-de erbet aýdymçy däl-ä. Owadan, gowy aýdymçy, dogry dälmi? Hemem owadaşym, men ony gowy görýän, sylaýan.
Ine şu wagt gürläp otyrsyň o Jerene meňzeýäň da.
Bilemok, belki bara Merdana şo e, ikimiziň şo aýdymlarymyzyň awtory bir bolan, kompozitory bir bolandan hemem şo klibimiz iýmini ýagşy Els Production'da bolandan meňzedendirler ýöne o taýda men meňzeşik zat göremok. Gördüňizmi siz?

Aýdaly, aýdym-saz sungatyndan pul gazanyp bolmaýan bolsa, aýdymçy bolardyňmy?
Şol aýdymçy boljak wagtyň aýdymly ýoluny saýlaýaň-a sungaty. Pul Şonda hakda pikir edeňok-da. Ýok. Öýdemok. Pul hakda pikir edeňok-da. Uje höwes döreýär. Men-ä pikir edip görmedim. Aýdaly, sizem şo tamada bolmanka, pul hakda pikir edipdiňizmi? Aslynda men şoň üçin tamada boldum-da. Ýo, degişýän-ho. Aslynda menem pul hakda pikir etmändim. Ýo, hakykatdanam pul hakynda pikir etmändim. Aý, goýsana.
Şu wagt toýa-da mugt gitýän diýäýiň-dä. Ýo, edil mugta däl ýöne. Ýa eý diýdigim, beý diýdigim däl arasynda mugt toýa-da gidilýär. Şeýle.
Ýa.
Onda meniň mugt toý, bir toý geçiräýiň. Meselemi?
Daşda. Aýdym-sazdan daşgary näme bilen meşgullanýaň?
Şo sport bilen meşgullanýan, fitnes. Aý, adamlary urýan diýsemem bolýar. Karate, boksa gatnaýaňmy? Ýok, öň gatnapdym, edil ol däl, ýöne fitnese gatnaýan. Zübeýda, sapaklar bilen araň nähili? Okuw sapaklarymy ýa iňňe sapaklar? Iňňe sapaklar.
Hiç gylyk aram ýokdy. Ýöne şo tikinçi zatdan ýetýän aýal-gyzlar üçin nirede arzan sapagyň bardygyny Siz maslahat berip bilýäňiz. Men?
Hawa. Elbetde. Mähriban gelin-gyzlar, siziň üçin gowy täzeligim bar. Geliň, tanyş bolalyň. Garaşsyzlygyň on bäş ýyllygy söwda merkeziniň gök bazarynyň ikinji gatynda, otuz birinji dükanda ýerleşýän keteni we sapaklary satýan, Dükandan siz milli lybaslarymyz bolan ketenleri, şeýle-de öýmeleri, dürli keşdeleri hem-de ýakalary etmek üçin dürli görnüşli şafran sapaklaryny siz bu dükandan örän amatly bahadan alyp bilersiňiz. Mähriban gelin-gyzlar, örän amatly pursatlary elden bermeli däl. Keten we sapaklar dükanyna hoş geldiňiz. Zübeýda, iň uly arzuwyň näme?
Iň uly arzuwym, arzuwym kän ýöne şolaň iň esasysy arzuw edýän zadym şol maşgalam bilen täze ýyl bellemek. Üýşüp. Entäk iň soňky gezek şo maşgalam bilen haçan täze ýyl bellänim ýadyma düşenok. Aý her her kim her ýerde her ýurtda her doganym Bolany üçin şu her kim öz karýerasy öz işi bilen.
Şu wagta çenli täze ýyl baýramçylygyny maşgala bolup belläp göreňzokmy? Çagakak.
Çagakak bellän ol aýmasok. Näme diýsemkam dördünji klasym bäşini paşdi bilemok soňky gezek on bäş ýylymdanam geçendir. Maşgala ammada jeminem täze ýyl belläp göremzok. Her täze ýylda Şu doganly maşgalam her ýurtda-da şu täze ýyl baýramçylygy, maşgala baýramçylygy-da. Menem maşgalam bilen melemen arzuw etýän.
Size onda tiz wagtda arzuwyňyza ýetmegi bizem arzuw edýäs.
Sag boluň.
Zübeýda, soraglarymyza tüweleme çekinmän, erjellik bilen jogap berdiň, janyň sag bolsun. Muşdaklaň gün-günaşa köpelsin gitsin, olary täze-täze döredijilik ýoluň bilen, aýdymlaň bilen begendir. Ýurdumyzda türkmen estradasynda Täze bir ýyldyz bol uly üstünlikler ýaranyň bolsun. Sag boluň siňem bu sungat ýolunda uly üstünlikler arzuw etýän hemmäňiziň janyňyz sag bolsun işiňizde üstünlik menem näme täze täze aýdymlar bilen klipler bilen begendirip duraryn.
Täzeden alalla şunu. Toşna.
Sulhum güýçlüdir men talandy. Hakyky sungat işgäridi. Omar Haýýan. Hobi. Dograma.
Dograma. Bildimi? Eşdilýärmi?
Ha? Eşdilýär.
Ýok, eşdilenok. Ýok, eşidilenok.
Düşündim aýdýan eşidilenok. Dogrymy aýdýan, Jeren anana öýleme, beýde anana eş. Eşidilenok diýip eşit otyra.
Aýdyber.
Paraşut. Men kim seň üçin? Daş da. Dogry. Bir kap. Berzeňňi. Aýdyma meşhum. Mikrowolnowka. Mineralny.
Zübeýda, nirde naharlanmagy gowy görýäň?
Gülşah salona barýan. Hä, şo ýerde gowy naharlar bişirýärlermi? Hawa, şu wagt dietada. Kino düşmeli bolsaň düşersiňmi? Ýok, men gören düýşüm ýadymdan çykýar, irden turýançam. Ol ony täze aýdymyň nähili bolar.
E tans edibermeli aýdym gitip dur. Tans edip gürleşibermeli.
Zübeýda, haýsy aktrisalar gowy görýäň? Gowy gyzda men. Hä. Talantly, gowy aýdymçy men. Dogry, bu wagt howa-da yssy-da. Bir adamlar urýan diýmeseň. Hawa. Sizem trend ýoldan geýinýäňizmi?
Näme diýdi gaýtalany? Eşdinýämi?
Sögülýär baý maňa.
Merdan dogryňy aýt, eşdilýär gerek. Eşdilýärmi?
Şunça gaýda